Nan dam cio hna maw? Thongthi kul le ruk no hawng nikua thawngpang thar rak ngai ti ding in kan in sawm ṭhan hna. Mai ngun ṭha bor ka si. Matupi peng khuate pali ah SSPC ralkap nih bomb an thlak i ngakchia pakhat nunnak a liam, minung paruk nih hliam an tuar. Chin ramthlang lei Matupi peng chung i a ummi khuate pali ah SSPC ralkap nih bomb an thlak ruangah ngakchia pakhat a nunnak a liam i Tualchungmi paruk nih hliamhman tuar kong theih si. February ni riahchun ah khan Dadaoh Air Force in a kaimi SSPC ralkap raltuknak vanlawng nih Matupi peng Aidakmaram chung i a ummi khuate pali ah bomb an thlak. Cu hnu ah cun suimilam pahnih hrawng ah khan a voihnihnak bomb an thlak ṭhan tiah theih si. SSPC ralkap bomb thlakmi ruangah Kumhlei thum ngakchia pakhat a nunnak a liam i minung paruk nih hliamhman zuar. Cu pinah umnak inn pakhat a kaang i a dang inn cheukhat zong a rawk tiah Matupi Revolution News nih a langhter. Pale Falam kar kahdohnak ah ralbawi pakua tal in SSPC ralkap zahnih leng an thi cang. An tlaihmi hna zong an um. Chinram Falam khuapi lak ṭhan dingah Sagaing ramṭhen Kali khuapi in farak kaimi SSPC ralkap pawl cu Chinram cozah ralkap Kawlung two, Kawlung three le Kawlung four ṭangṭi phu hna nih pehzul in an kah hna caah ralbawi pakua tal in SSPC ralkap zahnih leng an thi cang i hriamnam tam ngai zong an lak chih khawh pinah A saspisi ralkap an tlaihmi hna zong an um kong Chinram cozah runvennak vunci zung nih February ni rial tah an thanh. SSPC ralkap nih kal le Falam lampi an humhak khawhnak ding caah deviation sawmsarih pasarih tang i a ummi battalion pakua SSPC ralkap thazaang thongkhat hrawng cu Falam khuapi lei ah thlali ringlo chung rallam an rak sial cang. A luancia thlahnih ringlo chungah khan nifatin nawn in kahdohnak pehzul in a faak i SSPC ralkap nih jet-fighter le wine-ṭhual vanlawng in voi sawmnga leng kahdohnak an tuah chih pinah drone pawl zong biatak tein an hman chih rih. Cu kahdohnak ahcun ralbawi pakua tal in SSPC ralkap zahnih leng an thi cang i hriamnam tam ngai zong Chin hriamtlai phu hna nih an lak chih khawh pinah SSPC ralkap drone cheukhat zong an hrawh chih khawh i SSPC ralkap zeimazat zong an tlaih khawh hna tiah Chin ram cozah runvennak vunci zung nih an langhter. SSPC ralkap nih hin cunglei he tanglei he thazaang tampi an hman i pehzulh in rallam an sial nain a thimi le hliamhma tuarmi an tam tuk cang ruangah ral bawmtu dingah tiin ralkap thazaang an chap ṭhan rih tiah Chinram cozah runvennak vunci zung nih an thanhmi ah an langhter chih.

February ni rial zinglei suimilam pakua le cheu hrawng ah khan Kablet khuapi nambar pahnih sang ah SSPC ralkap nih cunglei in pangza le kullang ah pangza thum hrawng a simi bom pahnih an thlak i tualchungmi nunnak liammi le hliamhma tuarmi an um hraw lo nain Tualchungmi hna umnak inn cheukhat, cozah inn cheukhat an hrawk. SSPC ralkap nih Chotu hmunlam ṭhilim peng le Mindat peng chung zongah cunglei kahdohnak pehzulh nawn in an tuah ruangah tualchungmi hna nih vanral in kan him khawh nakhnga kan i ralrin ngai a herh, tiah Kamplet Township Humanitarian Disaster Management Department nih an thanhmi ah an langhter. Cu bantuk ṭhiam in February ni sarih chun suimial lawng hleihnih le kul le hnih hrawng ah khan Chinram thlanglei Mindat peng circle pakhat hmaram chung i a ummi khuate pahnih pawngah SSPC ralkap nih vanlawng in bomb voi nga hrawng an thlak tiah theih a si. Mindat peng vanlawng bomb thlaknak kong ah hin thil sining dikthlir in hngalh a si rih lo nain Custer bawm tiah ruahmi puahkehnak thawng theih a si tiah Mindat peng thawnglaaknak hrampi pakhat a simi HKL Mindat nih a langhter. February nihnih zongah khan Mindat peng circle pakhat hmunram i a ummi khuate pakhat ah SSPC ralkap nih cunglei in bom an thlak ruangah phungki pakhat hliamhma tuar i phungki sianginn le umnak inn cheukhat a hrawk tiah theih a si. Falam peng Tuphei khua SSPC ralkap nih an khangh. Chinram Falam khuapi lak ṭhan dingah Kali taingen lei in a voi thumnak rallamsialmi SSPC ralkap pawl nih Falam peng Thuphei Thishu sakhan khua tualchungmi hna umnak inn pawl an khangh kong CNO India Ration nih a langhter. SSPC ralkap nih Falam khuapi lak ṭhan ding ah January ni kul thawk in kal le taingen lei in a voi thumnak rallam an sial i Chin hriamtlai pawcawm nih pehzul in an kah hna caah A thimi le hliamhma tuarmi an tam ngai cang. February ni thum zongah khan a voi thumnak rallam sial in a rak kaimi SSPC ralkap pawl cu Falam peng Zuanglei khua pawng ah singhriamtlai phukom nih an kah hna caah Major pakhat tal in SSPC ralkap sawmthum ruk an thi i Meithal zun sawmthum lengtal in hriamnam tam ngai zong Chin hriamtlai phukom nih an lak chih khawh tiah theih a si. Kale Taingen lei in Falam khuapi lak ṭhan ding ah a voi thumnak rallam sial in a rak kaimi SSPC ralkap pawl cu Taingen Falam kar i a ummi va lungkhuallon Tuuphei Ṭhishu sakhan khua an phan cang i tualchungmi hna umnak inn pawl an khanghpiak hna tiah theih a si. Papumpeng January thla chung kahdohnak ah SSPC ralkap sawmthum leng an thi, sawmnga leng hliam an tuar. Karen ramkulh Papum pengkomh chungah January thla chung lawngah khan SSPC ralkap le Karen National Liberation Army khi an auh i brigade panga kar ah kahdohnak voiza le kul le ruk tiang a chuak i SSPC ralkap sawmthum li an thih kong Karen National Union khin uni an thanh. January nikhat in ni sawmthum nikhat tiangah khan Khawbung pengkomh chungah SSPC ralkap le KNLA Brigade panga kar ah kahdohnak voizale kul le ruk tiang a chuak. Cu kahdohnak ahcun SSPC ralkap sawmli thum an thi i minung sawmnga riat nih hliamhman tuar pinah Za le kul emem hriamngan zunkhat le meithal zunhnih tal in hriamnam zeimazat song KNLA nih an lak chih khawh. Kaphnih kar kahdohnak ah hin KNLA ralkap in nunnak liammi le hliamhma tuarmi an um ve. January thla khat chung ah SSPC ralkap nih jet fighter in voi kul le voi kua drone in voi li le Ṭiangngan in voi kul hrawng kahdohnak an tuah chih ruangah tualchungmi pakhat a nunnak a liam i umnak inn pali a hrawk tiah KNU nih an langhter. Cu bantuk ṭhiam in thonghni kul le nga kum January nikhat in December ni sawmthum nikhat tiang kumkhat chungah KNU nih an humhakmi Khawpong pengkomh chungah hin SSPC ralkap le KNLA brigade panga kar ah kahdohnak voi thong khat za le hleithum tiang a chuak i ralbawi pasarih tal in SSPC ralkap zarhnih sawmriat li an thi. Cu pinah minung zali sawmnga kua nih hliamhman tluar tiah Karen National Union Khin Yuni an thanhmi ah an langhter. Yangon khuapi ah SSPC ralkap nih thla khat chungah tualchungmi sawm sarih leng an tlaih hna. Yangon khuapi ah SSPC ralkap nih a luancia thonghnih kul le ruk kum January thla chungah khan tualchungmi sawm sarih pariat an tlaih hna kong Rangoon Scout Network RSN nih an thanh. A liamcia thonghnih kul le li December le thonghnih kul le ruk January thla ah khan cun SSPC ralkap nih an tlaihmi hna an tlawm ngai ko nain thimnak an tuah hnu ah hin tlaih khi a tam khun. Tlaih a tongmi minung sawmsarih pariat chungah hin minung pali cu luatnak an pek hna i minung kul le khat cu SSPC ralkap training sianginn le thonginn ah an kuat hna. Cu pinah a tangmi sawmnga thong cu an tlaih hna hnuah an konglam hngalh khawh an si rih lo tiah Yangon Scott Network RSN nih an langhter. Hlei a tongmi hna hi an umnak inn ah luhhnawh in tlaihmi, lampi cungah tlaihmi, lamkam i a ṭhumi, chekhlatnak tuah lioah tlaihmi hna le khualtlong cazin chek lioah tlaih a tongmi an si hna. Cu pinah dohthlennak hriamtlai phu hna cawlcanghnak ah nan i tel tiin minung pahnih zong sual an phawt hna i an tlaih hna. Cun SSPC ralkap tuahmi lotla lo thimnak hnahnawhnak nan pek tiin minung palhruk an tlaih chap hna tiah theih a si. Yangon khuapi ah a liamcia thonghnih kul le nga kum kumkhat chungah khan SSPC ralkap le an kuttang hriamtlai pawl nih sualnak ngei lo tualchungmi thonghnih leng an tlaih hna tiah Rangoon Scott Naquad Arson nih an thanhmi ah an langhter. New York khuapi in a chuakmi SSPC ralkap an kah hna i minung palhruk an thi, meithal zun hnih an lak, Sagaing ramṭhen Murya khuapi ah hrambunhmi Norwegian government headquarters in rallam sial ah a chuakmi SSBC ralkap pawl cu tualchung hriamtlai ṭangṭi phu hna nih an kah hna caah SSBC ralkap ralhruk an thi i meithal zunhnih zong an lak chih khawh kong Burma Liberation Democratic Front

People Liberation Army PLA, Moya District Battalion kulali company pathum le ṭangṭi phu hna nih rakbo in an kah hna tiah theih a si. Kaphnih kar kahdohnak ahcun SSPC ralkap paruk hmunril ah an thi i SSPC ralkap pawl sinin meithal zun hnih le hriamnam dang zeimawzat zong kan lak chih khawh.

SSPC ralkap pakhat cu KNLA bulkeih pali battalion hleihnih sinah MA1 meithal zunkhat, kuan bom pathum le kuan fang zati pahra he aa fon tiah theih a si. A ruang phunphun in SSPC ralkap ah phungning loin luhter a tongmi hna tal in a tang rihmi SSPC ralkap chungtel vialte cu nan umnak he aa naih biknak tualchung hriamtlai phu hna sinah A rannak in pehtlaihnak tuah cang u law mizapi sinah i fonh cang hna u tiah Transnational Union KNU nih forhfialnak song an tuah. Cu bantuk ṭhiam in a luancia January kul le thum zongah khan Metaway pengkomh ah hram bunhmi Halai ah Zali Palhruk Battalion in SSPC ralkap panga cu Karen National Liberation Army KNLA Brigade pali Battalion pahra sinah MA1 meithal zun thum, MA2 meithal zun khat, MA3 meithal zun khat, BA100 meithal zun khat le zinkawn pawl he an rak i fonh tiah theih a si. People goal nih an langhter ning ah thonghnih kul le ruk kum January thla chungah khan mizapi sinah aa fonmi le hriamnam chia in dohthlennak hriamtlai phu hna sinah a upmi tiin an dihlak font SSPC ralkap chung tal za le sawm sarih pakua an si. Meng peng palik sakhan in SSPC ralkap pakhat hriamnam he PDF sin ah aa fonh. Magway ramthen Meng peng Lingkato khua i a ummi palik sakhan in SSPC ralkap thar pakhat cu hriamnam he PDF sin ah aa fonh kong Nizacaw peng tualchung hriamtlai phu nih February ni riat ah an thanh. February ni sarih zinglei suimiallam hleikhat hrawng ah khan

Maumyo mintan cu lunglawm tein kan cohlan i laksawng ah tangka sing kul le sing nga kan pek hnu ah hmunhimnak ah kan thlah tiah Yesacaw peng Pakapha nih an thanhmi ah an langhter. Lungmali post thazaang a kan pe i Kan thawngchim a ngaitu nan dihlak cungah kan i lawm tuk hringhran. Thaizing lei ah thawngpang thar he kan i tong ṭhan hna lai.